Ka cwalowu lok ma pire tek, pire tek ma atamo ni ngat acel acel omyero guwiny. Lok ma atye ka kati kwede en aye lok ma ya otimme con i kin lupalabek ki lupadwat. Actually, wun wungeyo ni mwaka mukato lupalabek Gin gucito gamo lyel pa rwot ma meggi, Rwot Apete luwala tuku, ma onongo oto ki pa neyone, i ci lupaneyone gukwero kom lyel pa rwot, gin guyiko i pa dwot. I kabedo ma kilwongo ni Oloko, Acholi, atamo wun wungeyo ni Rwot tye ene ni me Palabek-ki, Rwot a pete luwala tuku. Wun wubedo awinyo i kare ma litino likwoye gin gubedo ka yelle me golo lyec pa Rwot a pete luwala tuku, litino Palabek madongo. Cidi Langoya kacel ki ludito madongo me Palabek ma pe dong an angeyo nyinggi kacel acel, ento jo ma wan wabedo ka golo lyel kedgi tye Odida Bzee ma kilwongo ni Odida Anyok, tye ladit ma kilwongo ni Olal Aldo, tye ladit ma kilwongo ni Adiri. Tye ladit ma kilwongo ni Tum Charles ki ladit ma kilwongo ni Odoc Alfred ki wi apo ladit ma kilwongo ni Oyet Cosmas ki Alana Bosco kacel ki ladit ma kilwongo ni Oola Peter. An awoto ki lupalabet aryo. Awuto ki Laker Flavia Teddy nyak pa Janani Okello me pa nyakalem. Awuto ki latinne pa dwot ma kilwongo ni Walter Ocira mono aye i mwaka mukato ma kitye ka golo lyel pa Rwot Apete ma an atye ka loko i kome-ni. Ki tyen lok ango ma weko atye ka loko i kom Rwot Apete? En aye jo ma an Awoto kedgi, kakana kaka acoli, lawor cawa abiro me dyewor. Aco anongo wer lyel tye ka koko, wer lyel tye ka koko, tye ka koko matek i redio woko. Wer lyel wero wer aryo, ci awinyo ni kwany tongngi, ia malo, imyel. Lwak me Acholi, Cawa Abiro me Dyewor. Kare ma awinyo wer lyel-li ene ma aco ki wang nino. Wer acel ma onongo tye ka koko onongo waco ni, Pe angeyo were maber ento abinguto kede anguta wun kaka alwor kaka Acholi ma wubibedo ka nipongo pa luwala tuku. Wer ma bingur kene ni pigi tego. Wer acel ma aco ci awinyo radio tye ka kok woko malongo kok ki ryoyo keken me wer aryo ot guwer ci radio ni olingo ni to oneko omera to oneko omera ma ya gero omera ca wayo ni co ber to man oneko omera ma ya ni kony kote pe ki kin gang ni to oneko laker to oneko omera ma ya gero omera ca wayo ni co ber to man oneko oneko gero Kony kore pe ki kin gang ni to oneko omera, to oneko laker ma yam ageno, omera cen owaco ni to pe to ma oneko gira cwinye oya, cen pe pe ki kin gang ni to oneko omera, to oneko omera ma yam ageno, omera cen owaco ni to pe to ma oneko gira cwinye omera cen pe ki kin gang ni to oneko laker, to oneko omera ma yam ageno, munu wer acel.

Man aye wer ma aryo ma okok ma an aa i dyewor akwanyo tong, koko abwer aryo-ni ci werre bene olingo licwec. Ci en aye awinyo ni, Man luwala tugu, dong wun lwak me Acoli, wun wungeyo maber ni Rwot me pala bet ki eneni obedo Rwot ma yang con ma wun litino dong ma gubedo i gen kwo-ni pe guneno, pien rwot Apere gucingo luwala tugu, gin otelo tela gin ki rwot Awic me pa Yera, gin gutelo tela ki rwot Ogwok me pa Dibe, gin gutelo tela ki rwot Olyagi me Atyak. Ento i kare ma en oa ma mono olwongogi, gucito. I kacokke, en aye history waco ni two dye omake i yo ci dong en ongak pa neyo ne i pa dwat ci dong kakanyo en aye dong i tere en i okela. Kare ma obedo i okela dako ne acel lu pa neyo ne olwongo obedo ka gwoko ne. Nying dako ne ki lwongo ni Cidi Lagoya kare ma kwano waco ni ki lwongo ni dako ne ki lwongo nye ni Laker. I kare ma dong cok cang en aye omigi ne ma gilaro ker. ma gua ki i pala bek, kare ma nongo gin tamo ni Rwot ocingo luwala tugu, two dyere buneko. Ento kare ma gin dong owinyo ni en tye ka cango, ci gin gua ki litinone. Ci dil angwe awaco ni, Omin Rwot ma gilwongo ni odyek onya. ki agwobine Aliu Caci ki Labongo Raya Moi gin gucito i Padwat ka guneko Rwot. I kare ma kineko Rwot-ti, lupaneyi Rwot ma pete gukwero kom lyel me yiko me yikone i Palament. Lwak me Acholi golo lyel-li wek lupala wek lupadwat omi lyel ki lupalament otero mwaka miya acel ki pyeraryo wiye adek. Ka jo pa dwot cidi langoyagi kacel ki jo bade me akwaro-ni pa dwot guye me miyo lyel, jo pa dwot pa Molo guye me miyo lyel ki okeyogi. Lwak me Acholi, Man twon, twon lok madit. Lok ma atye ka tito-ni lok madit, ento kita dong Acholi kobedo i cawa-ni, lok madongo me tekwaro kite an aketo woko kwede. Ngat ma winyo peke kiwinyo calo lok miming, ento weko paco Acholi kobedo ni tye ka to ameda ameda. kede lok ma pire tek kitye ka kati ka i kit eno ma wun ludito ma wungeyo lok ma otime ma an atye ka wacone. Ko ote calo gin ma pire tek peke ngo ma an atye ka wacone. Ladit Rwot-ti, kiyiko ki cwercwiny, lupadene oyiko ki cwercwiny, pien i kare ma oto giwaco ngat acel keken aye oyike ki i padwat ma en kwinyo bur kene, kwinyo bur goyo bul i kare me yike, wer ma en obedo ka werone, pien an abedo Lubanga oye abedo, tipo me cer-ni oye. Abedo i golo lyel pa Rwot mucingo luwala tuku. Wer ma ngat ma obedo ka yiko Rwot kere-ni kun goyo bul ka wero werone ngom oloko dong odok he iye. Luwala tuku kere dong odong labongo omak ngom tuu. Ker ma yam olaro-ni dong odong bur wer ma en obedo ka wero. Atamo ni wer eni-ni ma atye ka loko-ni bene were pire tek ka kitye ka po pi. Oh, Rwot, muciko luwala tuku, wun wungeyo kit me werone. Ngom oloko dong odong he iye, luwala tuku, Keri dong odong labongo, wumak ngom tu, Ker ma yam olaro dong odong kaka coli. Man aye gin ma otimme tin i dyewor i koma, ci wer lyel aryo-ni eni ma bul obedo ka kok. woko, ci okok ki ryo keken, ci oling, ci owacci, Munu luwalatum, atamo ni wacoli. Pol kare abedo ka wacciwu mwaka adek-ki, dok amito mitiwu ni, wun lupalabek, tipo me cer-riwu, tura ma migwu. I kare ma an atye ka wot, turawu ye an, cer-riwu ye an, cer en aye tipo ma migwu. Cere mukwongo ye an ma onongo lok eni ma an atye ka tito-ni bene pud peke wa i 2021. Cere ki tura me got abayo an acito iye. Tipo me abayo jo ma an awoto kwede cadenne nino ducu abino loka ki caden. Omin lyel pa Walter Ocora obedo driver pa mego ma kilwongo ni Nexta. Abayo miniwa Kare ma wao labwor oyeny, abolo abayo tibone okelewa lapoya ci waci lok ki lapoya ni. Kare ma waloko aloko ki lapoya ni ma wao abayo i te got abayo dong walongo lapoya ni ci okwa ori wa ci Necta owaco ni nen an awa iling eno ni en tiba ma olwongo wa eni. Mono cere na ma acel mukwongo ki tura Paulo pa Labek ma okwongo lwonga bicito ka bako doga. Tura namba aryo ma olwonga en aye ogili, ogili ki parono. Nino ma obino ni cit iyab yo pa Labeko, nino eno ni wiya pud po, en aye nino ma kitye ka wiro bicop me aboro me The Diocese of Northern Uganda. Un onongo wutye ka wiro Bicop Godfrey Luwum bun Acholi, en aye tura me pa Labek ogili Ki pa rono, wun wungeyo turo nino-ni. Wa icit iyab yo pa labek omawa. An ka awinyo dwon timwu i kare ma an atye ka wot i dye tim, acoli pa pe abedo. Co i nino enoni ma wun wutye ka wero wer bicup, bicup me aboro me dayocec me Northern Uganda, Bicup Godfrey Luwum, en aye an acito i pa labek kare ma adonyo Kot ocako cwer, ci wanongo i nyimwa kite eni laco madit muteggi obedo ki kom toktokke. Kot tye ka cwer, kot tye ka cwer ma ngito, ceng bene tye ka ryeny. Enoni turawu me aryo ma olwonga, an abao doga. Tura me adek En aye obedo twora pa lupadwat ka ma kom lyel pa luwala tugu kiyiko ki iye. Twora me padwat obino waco ni, Citi i padwat, icit i te got ma kilwongo ni Lagul Meli, atamo wunu padwat, rwot padwat, an awoto ki Laker Flavia Teddy Okello nyak pa Janani Okello kacel ki Walter Ocira, me pa molo i pa dwot. Ka wao gang pa Rwot-ri, Rwot owaco ni, Ladit kanya in imito cito iye-ni bor tutwal, an bene peya ao iye. Wan rwodi wacito ma nongo dong wato, litino bene pe cito. An awaco ni, 'Ka timayi owaco ni, Wacito! Timayi owaco ni, Wan wacito! Kobbe ticawene, ladit Rwot-ri, jami adek-ku itimo i ker-ri, kot madit obicwer, Kit in ibineno ka wan wacito i. En obukelo gwerone aryo ki lee tim ma nyuto ni tipo ni enoni ma megi ma gilwongo ni ma tye i lagul meri nongo ojwala. Rwot owaco ni, A! Ioro ni kot tom an awai in, a waciti ci nene wai. Atamo ni Rwot pa dwat kare ma wan wacito wawoto wa o ite got lagul meri. En oneno kot ma obino ocweyo orumo pingo weng, gweno aryo ma tipo cwalo kacel ki lee tim ojwolo wa i te got. Lagol mego atamo wun lupat Rwot madwong bene opye oo i te gotta kacel ki Rwot ma migwu. Mono aye cere ma migwu wun lupalabek, cerewu adek ma tipo ojola. Ka i ngeye dong an acito ayiko ladit moni wan ki Walter ocora, Walter ocira. Laditte enoni en aye kare ma to onongo. Onyutti dano ka ma wi lyel pa mucingwu luwala tugu tye iye ki pa dwat. Atittiwu kit man wek wun wunge ni lok ma nino ducu atye ka wacciwu ni acode ka wun pe wubedo ka cayo lok pa mawa, ci peko wunu ni ene ni, tipo me tekwarowu ni oikunywu kede. Dong. An atye ka goyo duru kit man ni acoli kit ma aloko kwede i wi lyel pa luwala tugu oteg golo lyel pa Rwot ma yam con con con gugolo lyel ma onongo gutelo tela ma onongo tipo me tekwaro-ni pud tye i kom rwodi. Oteg golo lyel pa mucingo luwala tugu. Me pala bek calo gin ma pire tek oter ka ma kigolo en iye-ni, obed calo ka ma wun wubako iye dogwu, obed abila ma wun wubako iye dogwu pi lobo acwali kunu. I kare-ni eni ma ayela yela tye, acwali maro aye gin ma lawor timme. ma lubbe ki yub ma lutino pa Labek gin tye ka yubo yub me Nipo pi mucingo luwala tugu ma gin gini golo gikelo paco i Kerre i nino dwe apar acel me dwe me acel mwaka alip aryo ki pyeraryo adek. Lok ka bot wun lub pa Labek, gin ma myero wunge en aye, wun wuneno tipo ni i kare ma wagolo lyel tipo ni wuye an aye atingo Cogo pa luwala tugo ka ma kigolo iye ni Tibu ni oye, an aye agolo lyel, atingo lyel pa luwala tugo me acel, an macalo welo ma en olwonga, ma ci en olwonga, an aye atingo. Atamo myero wuter lok eni calo gin ma pire tek ka wunen. Omyero wukit gum mo i cere me palabek i kom luwala tugo bene. An dong atye calo labak dog ma i ker eno me palabek. Atingo lyel, akelo ki dog kulu. Ka dano leyo kulu ka kitye ka ngolo ki lyel, wunu kwe madit ma myero wun lupalabek wunge ka amiyo bot wun lupalabek mukene otingo. I kare ma lyel dong kiketo i ambiulens, an aye abedo ki lyel i ambiulens, abedo anyim ki lyel guboko lwetona nakanaka dok akelo lyel wa, lyel pa Luwotatukuwa i gange. Man history ma ka obibako dukwu. Omyera wunge bene, an atye me konyo wun cere me padwat, cere me palabek, cere me abayo ma tye iye cere pa dibe. Man aye lok ma amito awecciwu, cere ye dano aye, tipo ye dano ayeya. Nino ducu ka an atye ka lok, pol dano gamo ni tipo ka tipo me cerewa dok ye wa dano ma a ki i purangane-ni winy maber ma pud kwo. Tipo pe opyem kede. An awacci wu ni, ma mega ni wun wungeyo ic pi poko apoka poko ada ki an ki wun ma wutye idong ni wun wungeyo ic pi pa kwaro wu, ento an tipo ni nyut anyuta bota kit ma luwala tuku tin obino ki wer lyel aryo kun bul tye akok woko. Yam ite kworo wun bene awinyo lagul meri ka dano oto, ra rwot oto, lagul meri ka rwot dong cok atoke ni gigoyo bul lyel kit ma otyeko time ni. Dong wun wucit ki wun Acholi ocit ma dwong i nino dwe apar acel me dwe me acel ma kitye ka po pi wu ci wuluwa latugu pe dok tye pe dok tye caden mo ma dok dit i lobo Uganda weng. Pien Rwot ma nya otelo tela kit kabaka bwangagi ka wicgi. Lupala bek ogolo an ma atye ka lokoni, owaco ni, 'Ket cingi i wiya, atye ki cal ma amako i cim, vidio ma amako i cim ma atye ka gudo wi cogo wi lyel pa Rwot luwota tuku, ma nyuto ni lupala bek otimo gin mo madit dong amwocmwoc. Aryo, lagol ye mere iye, pien ni wi tuku murumoc pala pa Rwot. ma gugwoko Rwot i mwaka miya acel ki pyeraryo adek, ka muc pa lupala bek, gin mwoco pala aye ki caa. Bworo ye pala aye ki caa. Wun ker aryo-ru wutimo gin ma pire tek, jok jok ka malo.